Gwelliannau Lansdowne Davies, yy chi 'di Prif Weithredwr newydd y mudiad Meithrin. Yym pam aethoch chi ati i dreial y swydd a be' 'dach chi'n meddwl 'dach chi'n cynnig i'r rôl? Wel, fel cynifer o bobl ar hyd y lled Cymru, mae gen i atgofion melys iawn o waith y mudiad yn lleol i mi pan o'n i yn tyfu fyny ym Mangor a chofio Mam yn yn gwirfoddoli efo'r Ysgol Feithrin lleol felly dwi'n ho- ho- ymwybodol iawn o pa mor bwysig ydi gwaith y mudiad Meithrin mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ac felly mae'n fraint ac yn anrhydedd ac a bod yn gwneud fy rhan yym dros y mudiad dros y cyfnod nesa'. Yym felly dwi'n edrych ymlaen yn yn fawr iawn at gael ymgymryd â'r rôl. Be ydych yy gweledigaeth chi ar gyfer y mudiad felly a be ydych chi'n gobeithio ei gyflawni ar y cychwyn? Wel ma' 'na seiliau cadarn 'di cael eu gosod dros y cyfnod dwetha' dan yym dan yy reolaeth yy Hywel Jones sef y Prif Weithredwr presennol. Dwi'n meddwl fod 'na le i ni fod yn ehangu darpariaethau'r mudiad o safbwynt hyfforddi Yym, a ni ddim siŵr fod cyfleoedd y mudiad yn cael eu cynnig i blant ar hyd a lled Cymru beth bynnag ydy iaith y teulu beth bynnag ydy cefndir nhw, oherwydd o safbwynt yr agenda trechu tlodi ac osgoi dieithrio cymdeithasol mae neud yn siŵr fod pob plentyn yn cael y cyfle i addysg a gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan holl bwysig o genhadaeth y mudiad gan mae'r mudiad ydy y prif ddarparwr o safbwynt addysg a gofal blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Os gennych chi syniad eto sut dych chi'n mynd i weithio gyda'ch swyddogion datblygu a staff eraill i ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg 'na mewn meithrin fydd. Mae'r meithrin yn fudiad enfawr ac yn ddibynnol ar staff, ar wirfoddolwyr, ar bobl ar llawr gwlad i fod yn cynnal y gwahanol darpariaethau, bod rheiny yn feithrinfeydd, yn gylchoedd, Ym yn holl weithgareddau'r mudiad, felly yr hyn sydd yn bwysig i mi yn y cyfnod cychwynnol fydd mynd allan i gwrdd â phobl ar lawr gwlad, dod i nabod y mudiad, dod i nabod y sawl sydd yn gwirfoddoli ac yn gweithio i'r mudiad yym ac felly mae hynny yn mynd i olygu tipyn o deithio o Fôn i Fynwy yym ond mae hynny yn gwbl anochel wrth gwrs o nabod natur amlweddog a chenedlaethol y mudiad. Yym, dach chi'ch hun yn riant i ddau o blant ifanc, sut dach chi'n meddwl bod hynna'n, y profiad yna'n mynd i helpu chi yn y swydd newydd? Wel, dwi'n gobeithio bod o'n golygu mod i'n deall beth ydy'r her yym o fod yn magu plant a hefyd o fod mewn swydd, yym ond hefyd oherwydd mod i'n deall be 'di pwysigrwydd y cylch i'n pentre ni, 'dan ni'n lwcus iawn o fod wedi cael cylch ti a fi dim ond mis yn ôl yn agor yn Llanerfyl a ma'n braf gweld y plant bach i gyd wrth 'u bodda yn canu ac yn peintio ac yn gwneud bo- bob math o o ddrygioni a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd yn yn pentre ni mae mwyafrif y plant sydd yn dod i'r cylch ti a fi o gefndiroedd yn ll- di-Gymraeg lle mae rhieni yn yn siarad Saesneg yn y cartre ac felly mae'n braf gweld y plant yna'n cael y cyfle i gael gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg o'r cychwyn cynta'. Yn ola, yym, dych chi'n yy olynu Hywel Jones ar ôl bron i ugain mlynedd yn y swydd iddo fo, faint o yy her fydd hynna? Mae'n her, wrth gwrs, i fod yma, Hywel wedi cyflawni gwaith gwych dros y ddau ddegawd dwetha a dwi'n edrych ymlaen i fod yn cyd-weithio efo fo. Fyddai'n ffodus o gael ei gysgodi o am gyfnod o fis ar y dechra, dwi'n siŵr y bydd hynny'n fanteisiol iawn